Kanaafan an kana dubbachuu nama kumaan laalamuu minyootee adellam. Ba'aan dishii kuma tokkoonis kuma lamaanis kuma sadii kuma afuriinis daawwatamneef. Namoonni amma asirraa iyyaa jiranu nama kumni lama jaran daawwanne nama dhibbi shan jaran daawwanneetu iyyuu jechuudha. Laalamuudhaa maraataa jira. Wanni ajandaa kanarraa dubbachuun barbaanneef inee vaariyaalii namni dhibba shan namni kumni tokko bas yoonas irratti ba'ee dubban nama kuma tokko nama kuma lama nama dhibba shantu na daawwata isaa inni dammoo haa danqanyu gabbaachuu warra akkasii akkas godhaa malee nun dannaqu kun isinii galee wanni immoo jarra sararee isinitti himu wanni isin fiddan tokko yoo hin jiru minam minam wallaahi billaahi Wa tokko wanti dhufu hin jiru walumaan laalla teenye bakka jarri amma bixixixixi jettaa jirtanis numa isinirraa gala inuma of taazzabdan illee wallaahi laaziim kanaafuu miira keessaa baha hin cannaqimina atti canaqu okay hin cinqamina

Nuun mattaamatu. Wanna yeroo sana taatee yeroo sana ta'e deebisuu hin dandeessan. Waa tokko gochuu hin dandeessan. Wanni nuti ammas as raggaxnee himnu kan keenya wal sirbisiisne aadaa walii wal barsiisne kee- kan jara arsiis jawaariin faarsi jedhe kan jara jimmaas abiyyii faarsi jedhe arsii faarsi jedhe jimmaan faarsi jedhe salaamu aleekum kanumaan wal biraa galle lola guyyaa sadi'iti lolli keenya lola guyyaa sadii Achumaanuu ijoolleen Harargee manatti nu waamanii mana jaraatti jechuudha. Eh? Walitti nu fidanii hin toluu kun hin bareeduu dhiisaa jedhamnaan dhiisaa dhageenya dhiifne. Erga gizee sanaatii iyyuu ijoolleen keenya wal loltee hin beektu. Gandummaan tokko hin jiru inuma badeeyyu. Kan guyyaa guyyaarraan ustaaz raayyaa gombifamanii arraffaman. Eh? Kan guyyaa guyyaarra abbaan jifaar

Kanaafuu sinii deebiirra natti fakkaata. Dhuftanii ana jalatti jawaar si possote. Jawaar bakka na possote. Inuu nan possotne inuma naa possotullee. Sinii gale namichi xiinxala siyaasaati. Aayyuudha beekaadha. Maal takka deemaa ture? Namni kun maal haasa'e? Jechi isaa kun maal amalakkata? Iheen agganaazzboo yammi intin immiil ነው Bagan jedhe shaambe ati immoo callisi afaan kee qabi wal kabajna deemi na jala. Mucaa kaneessa maayyee sinitti meera afaan hin banina Dubaay hin jira Dubaay. waxaxeewoti yalla amma warroonni qibaatii bitachuu barbaadan bichaan ol gala faaraadhuma nama gochuu barbaadu Pa- faaraa kana bulchaaru eh, maaloodha mootummaan biyya kanaan beeku an benzaayideen nuti jara keenya barreessaa as jalatti Eh? biyya kana keessatti gibrii gabbarree seera mootummaa kabajnee

Sa'aatii san Afarsoon guyyaarraa suuraa Abbaa Jifaar maxxansee hawaasa Jimmaa raggaxaa ture. Erga lola sanaatii jijim. e Tsaxx! Hundi isii jechuudha. Hundi isii baga possate. Hundi isii as baatee haadholii Jimmaatti, abbootii Jimmaatti, e maanguddoo Jimmaatti balaqqamaa turte jechuudha. Erga gizee sanaatii

Sinii gale. Kanaafuu hin iyyina. Osoo arraba keessan qabbana keessani ollaan hin dogongoru. Eh? Ollaan hin osoo isin nama nagaa taatanii osoo isin nama nagaa taatanii namni isin tuqus hin jiru. Osoo arraba diinqa kaa'attanii ollaa wajjin nagaa taatanii jiraattanii namni isin arrabsus hin jiru.

boollatti Eh, wallaahi dhuguma boollatti gale jechuudha ciraa isaa argitanii laayifiin isaa baakgiraawundii dhangalamaa wanni hundi hin jiru waa tokko Hmm? kuullee ilaala gadi baatee iccitii wajjin hojjenne hin baasaa beetetetetet walalalala jette

deebi'anii immoo nama barumsa nuu kennuuf wanna akkasii godhaa jiru xiqqeessuun dogongora guddaadha. Gabbaachuu? Sileezdii noo isin amma wanni isin barbaadaartan akkan arrabsuuf kan ammoo jechuudha afaan kootiin eeginaa maanninim maalissa addaba walaa jawaariin arrabsuu walaa hawaasa gad ba'ee arrabsuu hin argattan garuu waan dura ta'etti baga ta'e

Kominikeeshinii biyya kanaa dheengadda gara inni baase isa siichichiitti waas takkakaa kenneera laafu. Siichichi waa tokko iyyuu hin dubbatiinaa jedhee waan akka kanaa waa'ee dadhabinatii waa'ee wal jibbiinsaa hin haasa'inaa jedheera. Ati amma nam ijoolleen yaa ajandaa keessa si galfachuu dhabde. Anchi siraashin bichaa sirrii barana sitti himeera. Ajandaatti hin galin. Hojii kan kee inuma immuma kanaan haasa'iin kalaas immuma kanaa kaaftee hin haasa'inii bakka.

Eh, Ati immoo hin naa post dhaggeeffadhu iyyuu akka malee osuma immoo post makana naa ta'eef seen. wanti nuun jedhu.
Ilaa dhimuma kana irraa kaaftee naa seeni. Baleetti kiyyaan sin gorsa. Dhimuma kana irraa kaaftee naa seeni. Kalaas akka nama nageenya akka nama nagarreetti ta'i. Maaliif beektaa? Amma seera bahee kana keessa si buusuudhaaf ijoolleen dhimmicha samma jiru kana keessa. Kunno.
Niyyaa jara Naati guutte dhimma- kuufi bar jarri ana Dhimma assaasitanii. dhimma kanatti hin galiini akka nama hin agarree akka nama hin argine ta'e siraashin bichaa leetu fudhatu siti barana sitti meera.

Achuma ammaa if na arrabsite jedhe as dhufee jechuudha. Bisa diboo koo yoon lame ani naman itti dhiyaadhu. Eh, Nama waliin kaleessa waliin kolfee waliin taphadhee ajaa gaarii waliin jedhe jechuudha as qayyamuu hin barbaadu. Inni sababuma kanaatiif yoo keessi isaa booreeyyuu jechuudha. Awwaa isaarra dubbachuu yookiin immoo isaa arrabsuu hin barbaadu. Inni baalagee adalloo.

Wallaahi Wallaahi laazim namni kun hin jiru bar. Haasaa waggaa lama duraa amma akka addisiitti danfe akka addisiitti ginfil jedhe. Akka addisiitti ginfil alaaqa wayaa qany kan dhufees jalatti barreesse isa.